Kweherize emyaka eshatu etarikuhwera enyima, ahu Abakristaayo beekomiremu ogwenya bushatu, bakaija kusiima Ruhanga n'okumwebaza obu beebembeirwe omugurusi nkoro Yerokamu.
Mbwenu mumuteere omu ngaro z'amaani enyana n'ibiri, kandi mwije tumusiime. Mureete ekiibo aha tumusiimireho. Niinye nsiima ahabw'okuba Tataitwe akatworeka eby'okukunda kwe. Niinye nsiima ahakuba Tataitwe akatworeka eby'okukunda kwe.

Byizireho obu Bishopu wa Kashatu yaabeetsire omu rukiiko aha bureeberezi akaba atangaariza enshonga ku bari aba kashatu aha muheru okuha ekicwero kandi ku bari aba kashatu enyima aha kunyaga ebicwero. Aho niho omugurusi enkoro Yerokamu ahi yaimukiire akasiima, akahayo ebi Ruhanga amubaasiize kutunga. Akaha ente ibiri, na bya Katonda akaha nyina. Bwanyima y'omutabani kuha milioni ishatu kaashi, n'omuhara akamuheereza emwe, hamwe n'omuriisa w'ente ze, kandi omwana we akamuheereza milioni. Bakahendera bagigabiire

Aboojo babiri n'omwishiki omwe. Haza omwe n'omuriisi naamumpiisa. Ogu omwana wangye tarashoma, niwe ntaahanaho. Niwe ariisa ente ezo ezi twaihamu egyo. N'omwana wa Guresi. Mbwenu ku naagambira mukuru we owaashomire, yangira ngu waitu nkutakibaasa kukwata omukoro ogu. Nyowe ndigambira tata ekyo kyona. Naareeba reero yangira nkutakikwata mukoro ogu. Akangamba waaba oijayo ngu yaagigura miriyoni ezi. Munyaanya ku naamuteerera ashaba, yaayera ngu yantwera miriyoni egi. Omuriisa wangye mukamaazo yaagira ngu yaaza kuntwera miriyoni egi.

Ati, Nintunga mu ndaihi miriyoni emwe. Ati, Kandi nabwo ku nkuraho omu. Ati, Miriyoni emwe nezo. Mbwenu naakutaho eshagama. Kagabo eri ahari miriyoni itaano. Ora naagigura atandikire ahari itaano. Ruhanga yaakikora. Mukama abampere omugisha. Nimwebare munonga. Hamwe n'abandi baingi abaizire nibasiima nka Rugundu. Rushanga Robert hamwe n'abandi. Nibareeta abeesabe ebyekwaso niiza kusiima Ruhanga. Ruhanga aine ebintu ebi akora kusiima omwahuri. Munonga munonga munonga nsiima na famire yangye ekampigura amagara obwire buraingwaho. Nkaba ndi kwazaazaara haza obwire obwo bukaba buri kubi beitu ekindeeteire n'okusiima omwahuzi Bishop obu akaiza hanuuya yaagira ngu nkwate akatemere kandi nka ntiine hakwitanga naayanga naagyenda

Oihe omu mabanja aga binabiinyu, mbwenu imwe nk'abantu mwena muze omu nsi y'omurimo. Ku ndi ninkuteekateekyerire banywani bangye n'Abakristo na baahi, mbaire ninza kugira eirooba nsiimye. Mbwenu akakye nakahango naareeta enguzi egi nsiimire ahabw'ekirungi ky'Omukama.
Amaziina niinyetwa Bishanga Robert. Omukanisa omuri Our Planning and Finance ab'oburiisa bwitu bakashasha kandi ninza kusiima Ruhanga ahabwa bingi ebi anyigizeho. Ninza kumusiima namba wani, aine omwereere mukuru. Shina!

Haine n'ebindi ebiteebeho ebindi nibyo Ruhanga ngu bya gavumenti bya limbo ezirikuhinguzibwa nka chairman wa PDM aha bw'omuruka gwaitu gwa Ntunga. Ti kyonka ku kyaherize kubaho, naahiga kusiima Mukama ahakuba tiinye naabaire nshemeriire kukira omuri Ntunga, tiinye naabaire ndi murungi kukira omuri Ntunga.

Naagira ngu naareeta enyana. Enyana egyo tugiguze twine esente. Kandi naasiima n'eka yoona na famire n'abaana. Yaagira etaaha ahabw'eshonga. Ninsiima munonga Ruhanga. Ninkusiima ntaireho Mukama Rukakira. Eizooba eri ni rito kuraabe okateekateeka kwonka Ruhanga arikiriza nzaabona munonga. Ninsiima munonga ninsiima na Hana ku bantu bangye n'abataahi baabo boona twena nitubasinza abari e Burange boona abari aha ba Bishop boona abari aha. Ntiine byagamba bingi nyemereire aha ahabwa Joram Rukotondere nabwo omuzaire wangye.

Abaasize kurugamu milioni ikumi n'emwe hamwe n'eibiri eziriho oburiho ahabw'okwirikangirira eibanja ery'enyima ery'ekicwero. Tataitwe omu Ruhanga Bishop Alfred Muhoozi abaasize kubuura omu bigambo birungi munonga munonga ahu ataire akakumu aha masimu ngu twegye kukozesa gye amasimu. Aho niho yaasiimira Rev Kabutiiti okworoberia ishe ky'ekitiinisa ky'aine. ngu
n'obu ori bishopu Ruhanga n'obu akutoraine oinemu orusiisi. Oinemu ki? Ori omuntu tori Ruhanga, orimu orusiisi.

Ori omusiisi, eshagama yaasheshekire aha musharaba niyo yaayogize obusiisi bwawe hakarugamu ekirikwera. Nahabwekyo esimu nizikozesa ogw'okugasira eihanga. Obusiisi, eby'omusiisi murekye kubitinduura n'amasimu mukabita omu social media, bikaza omu Tiktok, bikaza aha Whatsapp, Reero okaashaasha eka y'omuntu, mukorese gye amasimu. Okwate eby'omugasho ebirikugasira abantu obyehoreze omu social media ahabw'okugasira abantu. Ebitarikugasha mubirekye. Buriisa bwa kijuma yaatuzaara, yaatusiibuza enyo yaayemera, enyo nakabambe kakamwa n'amateme enyo akandongoora n'ekitabo kya theology. Nibagyeta Bible Concordance akakinsiibuza. Mbwenu niinyenda kubasiima okukyetaho. Okwenda ngu ohungure omwoga gwe okaguhungura otamwangira kandi okaikiriza otajunirwe reero Ruhanga akakutwara akakujuna akaguma naakujuna Yaaba yaaherize, yaaba akatandikira aha mutwe nainga aha bigyere tihaine ahu yaahika kwonka ariyo naakujuna takarya. Kandi naaguma naakujuna, naakujuna, naakujuna, naakujuna ahabw'oku arihanga atajuna rimwe. Mbwenu kwonka niinyenda kukusiimira okweta okweta aha kigambo kyaawe. Ahabw'okuba Baibuli neetwigira ngu nk'oku twine ekigambo ky'obunabi ekirikukira kuhamibwa, ku murikyetaho muryaba mukuzire gye. Ebigambo by'obunabi biba bishatu. Eky'okubanza n'ekigambo ky'omuzaire. Omuntu atakamanyire Ruhanga naatandikira aha muzaire. Ekigambo ky'obunabi n'eky'omuzaire waawe. Ekigambo ky'obunabi ekya kabiri n'ekigambo kya Ruhanga waatandika kweshomera n'okushoboorokyerwa Ruhanga eki arikumanya. Ekigambo ky'obunabi ekya kashatu n'okushoma okuri foomu n'okuri infoomu. Ahabw'okuba omuntu noobaasa, okushoma nikukutwara China noobayo nootungana n'Abachina. Nikukutwara South Korea, nikukutwara omu mahanga g'ahandi hatariyo nyokorome, hatariyo washwa enkazi, nozayo. Nekyo obunabi. Haza Baibuli netugya ngu kumurikyetaho muryaba mukozire gye. Mbwenu niinyenda kukusiima ahabw'okukyetaho nk'omukago ogwasho, okukyetaho omu buheereza kutukunda. Aneti, haza naahurira Aneti kabutiiti. Nyowe niimanya ekitengye, n'ebya Aneti nkaba ntakumweta, nkamweta kitengye. Kyaremba omu nyeguma. Mbwenu niinyenda kukusiimira Annet Ruhanga okukuheereza ekanisa kandi okakwatsa omushaija waawe Mukama abaheereze omugisha. Mukama agume nainywe. Abagambi batari bamwe na bamwe abarimu Annet Kabutiiti abaasize kusiima Ruhanga ahabw'ekiconco kya Bishop hamwe n'omukyara we Molly ahabw'ebirungi Rev Kabutiiti asiima abantu boona okwija kukwatanisa nawe ngu kandi bagumye rukundo. Munonga
nkantwara omugisha ogu Tataitwe Bishop kunkwanjurireho abantu bakye na munonga akakiiko k'oburiisa akankwatize byona oku oburiisa buri n'eyi ebigambo ebi byona eyi byandibaga. Ku hakuba nyowe nyenka speeches za ziriya tizakubaireho, mbwenu hariho abo abazibaasiise kugira ngu zibeho. Mukuru w'Abakristaayo, akakiiko kaawe, mwimukye, n'aba fathers na mothers bari aha. Abo bakwataniise na bagyenzi baabo nibo batubaasiise byona. Abamu mwakushutama. Bataitwe Bishopu. Maama Molly, nitubasiimiraho Ruhanga omuri byona, ahabw'okuba n'obu hariho emikoma nabwo omu bunaku bwanyu nka baasaabadiikoni mukakikora. N'obwa Kinoni omu bunaku bwanyu nka baasaabadiikoni mukakikora. N'ameezi abiri nka baabishopu na hati mwakitukora. Nkakikuheereziibwe Kinoni, nyine abashaija nabwo aba, nambwenu naaniikushaba ngu beemerere aha omu maisho gaawe. Twazayo turi abashaija mukaaga, twatsigayo ente mushanju. Mbwenu aha nte mushanju eyaitu nigiki twagira ente emyaka? Nambwenu abashaija abo akaari Benoni nabo ari aha, n'eya Byakatonda nayo eri aha. Akaari akaari Yonasaani Yemerera, yemerera. Abaagiire ekinoni, abaagiire ekinoni. Yoabu ari nkani? Karasha ari aha. John John twamugamba Joab ari nka yes Joab ari aha mbwenu aha nte mushanju ezi twa- he- eh, ezi twahereire ekinoni ishatu nosho tizataaha ishatu emwe tukagitwara Eh, nitugamba okutaaha mbwenu mukama asiimwe aha bwanyu mukama asiimwe ahabw'okutwegumisiriza kantwara omugisha gw'okwakiira Geoffrey na tiimu Yimera. Ogu n'omwojo wa Yerokamu. Yaija na tiimu erikuruga Kampala. Nambwenu nyowe ku yaapakinga naahurira obwoba bwashuuma ahabw'okuba naabibaasa. Mukama akabimubaasisa. Yashutamire. Akahari Yonasaani, akahari Yerokamu, akahari mashaija kwonka omukazi we arwaire, akahari naabimanya. Niinye itwe. Nyowe n'omukazi zaaza ahu twakora million itaano cash toyitwara mbwenu n'erizooba mwagaruka mwakinkorra Ikumi na itaano. ko Ikumi na ikumi na itaano toyitwara mbwenu n'erizooba ab'eishe-emwe mwakinkorra nagamba ente kwonka n'enyima nituba twineyo abandi nk'ebi mwareeba mbwenu abantu abo bagaruka bayegarukamu erizooba omu bunaku bwabo nabwo bareeta aho ente n'ebintu bingi ebyabiri aho. Ninsiima buri omwe, naaza kubagamba nintuuraho nabo ninshara paasenti ei baaba bampaire. Mbwenu Mukama asiimwe Bishop na Nathan. Nangwa n'ente ei waamugarira niinye naagiihirira. Kandi okatuhereza ente nungi yu twakunzire. Mbwenu kashasha tubaire tutaineho nte kugira ngu tuziretsireho. Kwonka ku twagiire omu nte zaitu nyowe n'omukazi, twajugisamu ente emwe ei twakubaasa kuba etaaha, tukakama. Tukakamira omugyenyi otutaayaayeire, tukakama tukagyemura, tukakama tukaguraho n'emyenda, ente emwe.

Amaziina ni Annet Kaartiiti ahabw'embabazi kandi nkaguma ndi omurokore ntakushemererwa Tataitwe Bishop na Maama Murray abantu abu ndikukunda munonga nambwenu ago maziina agu nagamba timukugamanya hariho abu mukumanya munonga kandi munonga. Nkabaho omu Kurisitaayo wanyu kijuma yabaho naheereza gye Mukama. Nawe yantorana, yampereza omuheereza wa Ruhanga ahabw'embabazi. Mukama asiimwe mwena abaija. Ni bingi naaza kubagambaho nkaimwe, nkaanye nk'omuntu kubasiima, nikimanywa Ruhanga. Kwonka tikaija kinoni, nyowe n'omushaija wangye twakikora, kandi Ruhanga ariyo naaza kutukozesa.

Nitukusiima tukaba tutya ninkusiimira kimwe okumpa buri niho katandika kare kitari ekya hati mbwenu ku naabe ndi aho waaba mama naashemererwa mbe ninteera esimu ngaanyira naiwe nsheka naiwe mpurira nshemereirwe ahabw'okuba baingi turatungi omugisha ogu nkaanye nk'oku murikumanya Bishop ahabw'embabazi nizo ezo embabazi za Ruhanga nizebaare ninsiima mbwenu maama Mole twine aho ekirabo abakazi itwe omucwe gwaitu kwefubika kwonka oku mukureeba oku tujwaire haza tuba nitukyereeka bingi. Baingi omu maka gaitu, baingi omu baana baitu, baingi omu nsi omu, mbwenu twareeta aha kirabo kirungi. Twakikureetera, maama More, n'ekirabo kirungi ky'omwenda, oze kufubika Noosa Nkore. Oze kufubika omuheereza waitu, Bishop waitu. Agume naatagata, Noosa Nkore egume neetagata. Haza n'omwenda murungi, reeba guri aha.
Naasiima Ruhanga owaateekateekire eizooba eri kandi akabaasa kurihikiiriza. Tataito Bishop Omuri Ruhanga, Itwe nka Mothers Union ya Kashasha Emmanuel Church of Uganda, twakwatiira kandi tukakusiimira Ruhanga ku twahuriire ngu waarabamu. Nyowe nk'omuntu nkasiima Ruhanga kureeba ngu waaba Bishop w'obureebezi bwaitu bwa North Ankole. Kandi ngu nka waareetwa aha noogira oti ogu ni Miriam. Nahitsya emyaka ana n'etaano omu bukuru, kwonka tihariho bishopu owaakureetwa aha akagira ati ogu ni Miriam. Kwonka ekyo nkakisiimira Ruhanga kureeba ngu n'ekyo kyabaho, yaaba bishopu, waaba bishopu w'obureeberezi obu kandi orikuumanya. Kandi ekindi eki naasiimira Ruhanga, naasiima Ruhanga iwe bishopu kwija omu mwanya ogu, okashanga bushara turi omu buriisa obu. Haine ebyabaireho bukya Ssabadiikoni wa Rwebikoma kwonka nasiima Ruhanga kwija omu mwanya ogu okashanga tukwataniise n'abitabaire tuzairwe nabo sitaane tukagibinga twaba bamwe. Nyowe Kamaza Zunioni Lida ninyenda kukwanjurira abindikukora nabo aha kakiiko k'oburiisa obu. Nyowe ndi Meeya Mukasiri nk'oku naanaabagambiire, ka nshabe abu ndikukora nabo aha kakiiko aba aha aha beemerire. Ogwo nibamweta Justina Kashemuura, ogwe w'omuhandiiki wa Mothers Union, ogwe nibamweta Alice Byakatonda, N'omubiiki wa Mothers Union. Abandi tindikubareeba kwonka boona tukwatanise hamwe. Niinyenda kusiima mukyara w'omwahure nawe owaabaire owaakabiri ahari Stella ku yaarwarize ahabw'okukwatanisa naanye tukakora ekintu kimwe nambwenu oburungi obu murikureeba aha, N'ahabw'okukwatanisa n'omukyara w'omwabu, nyowe ninkusiima ahabw'omurimo muhango ogu okozire omu mwanya ogu. Hans, Bishopu, haabireho empinduka mpango kwiha omukazi ogu naija aha, n'omuhabuzi omurungi. Nitumukira omu myaka, kwonka akuzire omu biteekateeko.
Baminure basebo na banyina. Amaziina, nibanyeta Rugondu Benoni, ninduga omu kanisa y'omuka eya Bushara, oburiisa nibwo obu, Busabadiikoni nobwa North Ankole. Orwaza Obusabadiikoni nobwa Nkungu,
obureeberezi nobwa North Ankole. Naasiima Ruhanga munonga kututeeranira aha omu namba erikwingana eti. Asiima Ruhanga okuturinda. Mbwenu nyowe kyandeetera okusiima n'ebintu nka bibiri. Ekintu ky'okubanza ni Ruhanga kunkuma n'omukazi wangye n'abaana n'abaana baitu, akaturinda tukabaho. Ekintu kya kabiri nkatekereza nkatekereza omu Ruhanga Bishop oku aija, Nk'omuriisa, tikutarwaza. Musiki kyangye nkagira nti niwe kasiibo ahabw'okuba okwetsimba nkwo oyetsimbire n'abandi. Abantu ku beetsimba bagira ababuhagira. Omu rubaju rwangye nkanye nkuhagira, ekyo nkakisiibira. Ku waraabireho? Aa Siima Ruhanga mukazi wangye aho mukazi wa Wade okumpa nanye. Mbwenu mukyara wangye tiyaija ho aharwire mazire ebiro bishatu arwaire nambwenu yagira ngu mushabe mbwenu ngambire nawe nagira nti waitu eki twakukorera Ruhanga tutamusiima nikyi? Akasiibire Bishop waitu akarabaho ahabw'enki takusiimisa eminywe yaitu? Eizoobaakataano omwaka ogwo, nkasiimisa emyerangi ekagura milioni ibiri n'ekicweka. Omu bajeti ekicwero nimpa milioni ibiri n'ekicweka ekicwero erangi ekikaba. Omukazi wangye naaha emitwaro kinaana, ahaireho emitwaro makumi abiri. Mbwenu agira ati, Naasiimisa enimi yangye, okagitwara n'obu ndandwaire omu mwanya gw'okusiima kukureka. Tokansiimiraho n'abantu bakansiimiraho, ekicwere kyangye nkakiheeza. Mbwenu naanye nimbashaba, mwije munsiimireho omu iziina ryangye n'ery'omukazi wangye. Mukazi wangye asiimisa enima egi. Mukama abampere omugisha.
Amazina ni Yoroka Mukoro, ndi owa Kashasha, nahitsirwe emyaka ana na mukaaga aha. Oburiisa obu niinyenda kushabira n'abandi Tukakutaha. Mbwenu ekinshemeza munonga munonga niinyenda kusiima abantu bansiimira nabo eija eizooba erikunsiimira. Musiikira kimwe ngi ou mukuziika atakubareeba. Timukamanyaga ngu ekyo kihikire omu kimwe kwonka tikirungi munonga kurenga? Kwonka owaabeeta ngu asiime Ruhanga amuruhe ebi Ruhanga amukoreire, okayafuga amashuta gaawe, okateera omuhanda gwawe, okaija okamureeba n'amaisho, akakugambira oku yaarwaire, akakugambira oku yaafiire, akakugambira ebi ataaha nabyo, akakugambira ebizibu bye Ruhanga, mukamusiimira, nimuba mumuhaire omugisha, nimuba mukwatsize Ruhanga omurimo gwe. Nkarwara kuruga omu Rwamunaana, naarwara, naakaba, naakaba, naakaba, tihabura makuru, naakaba. Yefuta omwana we owa kaari Hampungu Shamushanju Kukiru yaatwara omu Kampala Mengo banta ebyoma omu nda banyiha milioni emwe n'emitwaro makumi mukaaga zikashashurwa Milton bakaba bataabura ab'eka yange boona bakaba batakumanya nyowe Ku baaheza, ngu akanyama baakatwara aheeru. Ku baizire, ngu banshemeze, ngu nikansa. Ngu bakunshemeza, nibagiheza ngu, Muramu wangye, nyaanya mukazi wangye Esita, yaateera esimu, yaagiteerera Rubabinda ati, Zaramya ngu oihiremu omuntu ogu hatagira omutahuriza. Oku Ruhanga agira, Ntagambire nabo, ntakumanya bakuruga, bantwara Kampala Hospital, KKU, Kampala, banta ku ahaiguru, bankyebera, eziba nibiritiigana bashanga ziri makumi mushanju na mukaaga. Ku bashanga ziri nshanju na mukaaga, Dokita yaagira ati, Aa, tibashemereire kukushemeza. Reka ngyezeho nkuteere ekikatu ndeebe oku ori. Yanteera ekikatu, owashashwire emitwaro kinaana gumwe n'ogwo. Banteera ekikatu. Yampa obujuma bw'ameezi ashatu. Ati, Ku garahwija ogarukire. Ku naagarukireyo baashanga hataine kiriho nkitsiri. Mureeba oku Ruhanga akora, Ruhanga akora eby'amaani nangwa n'oku muri aha, okushwerwa kwawe, okuzaara kwawe, okutunga kwawe, okugwa na motoka, okutunga motoka, buri muntu aine oku arikukumanya. Kwonka okusiima Ruhanga kirema.

Boosa abadiikoni n'ow'omu buriisa, enshaara zaanyu abanyakashashe Ruhanga yaatugarukaho. Nooshusha oti ni Koroneliyo ou tushoma omu Baibuli, ngu okushaba kwawe kugizire kuta? Kuhuriirwe. Mbwenu ab'eishe-emwe okusaba kwaitu kwahurirwa, ku naaniinee nibitebeekana, nsiima Ruhanga. Eh, hariho orikugira ngu ekyezo orikugira ngu omuntu ori omugamba. Waba otayirize bishopu n'omugamba. Mbwenu oh, baza zindi nirindaho sabadikoni imwe abataha nibashabira omukoro ogu obu mwabure ndewe ekintu kyabone anti nyowe omuriisa bwana buza kutayayisa ninkwatwaho muno kandi mbanza mpikayo in advance kureba ngu ekintu kyatebeka

Abatushanga twatandikire nk'ow'eishe-emwe omutambuzi owashanga n'engiri yahweire, Yesu akuhe omukisa okukureta. Ukaba oita asiimwe. Abaagura, abaahagira, abaasapotinga, nikyo ekyo. Ruhanga abahe omukisa. Eizooba eri, esente ezaarundaanwa ahabw'ekicwero ni miriyoni ikumi na ishatu n'emitwaro nkaaga na mushanju kanaana na rwenda. Kashi eri aha ni miriyoni ibiri na shiringi rwenda. Mbwenu hati eki ndikubashaba n'abaazitsigaza ziri ikumi n'emwe okugira ngu mushashurwe. Ruhanga abaheereze amaani, ababaasize okuhiga kwanyu n'okuraganisa kwanyu, Ruhanga akuhikiirize. Nitwenda kubasiimira okutwakiira omu kitagato. Iwe Siima mbu tiwakireba ekyo? Ekitagato eki. Nimwebaare Mukama abaheereze omugisha. Okuruga omu kasheeshe haza, abu naabanyina omu nju omwo nabagambira, itwe ebi turikuza kureetamu nk'oturo, Kwonka mbwenu Ruhanga asiimwe nu turi titwabaho. Ekya kabiri, nitwenda kusiimira spirit of team work ei twareeba. Okukombera kwa Mashaija nakomberera Yorokaamu ahabw'eki ekyakorwa n'Ente na Rugundu n'abandi.

Aga amariisa agu Ruhanga yaatutumiremu ku turibo nituzayo, nituba nituza owaitu. Tubandize rwo nigoma, mbwenu oburiisa bwa kabiri yaaba akashasha. Mwebare munonga aha bw'ahakuun. Mwebare kwaaya, Miriam yebare. Kandi n'eby'akashasha ebi twatsigire ebisharani by'ebi, n'okuteekateeka n'okugabura n'okwehenenga n'okukwata eshaaha n'okukwatsa abaheereza boona n'obu arikuba Petero ari omubuurizi n'abandi. Mwebale, mwebale munonga Mukama abaheereze omugisha. Finally niinyenda kusiima omwahu, omwahu Elisha.

Mukama Ruhanga ow'amaani. Yakira okusiima kwaitu twakusiima ahabw'okuba twamaraho omwanya muraingwa Yakira okushemererwa kwaitu Yakira okusiima kwaitu Yakira okuhereza kwaitu Iwe Yesu Kristo Mukama waitu Obusingye bwawe Ruhanga oburengye okwetegyereza kw'omuntu weena Burinde emitima yaitu n'obwengye bwaitu n'okumanya kwaitu Tugume nitumanya Ruhanga nitukunda n'Omwana wawe Yesu Kristo Omugisha gwawe Tataitwe n'Omwana n'Omwoyo Orikwera Ogwo ohab'okunda. Okukanyisa aha bantu baawe abo. Guturinde okufa n'okuhemuka okuhikiirirwa n'okushaasha kw'emibiri. Guturinde tukundane. Kandi omugisha gwawe gutujune gutaturugaho kuruga hati n'okuhitsya ebiro byona. Mukama agume naitwe.